Türkmen halkymyz gadymy döwürlerden bäri dünýä taryhyna, medeniýetine, ylmyň ösmegine saldamly goşant goşan halk hökmünde giňden tanalýar. Munuň şeýledigini ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän taryhy ýadygärlikler doly tassyklaýar. Astanababa taryhy binagärlik ýadygärligi hem ýurdumyzyň meşhur taryhy binalarynyň biri bolup, ol Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň merkezinden on kilometr günbatarda, Astanabag şäherçesiniň çäginde ýerleşýär. Astanabag binagärlik toplumy arhitektura ýadygärligi bolup, onuň ilkinji binýady on ikinji asyrda desgalandyrylypdyr. Astanabag ýadygärliginde geçen asyrlarda dürli döwürde birnäçe dikeldiş we rejeleýiş işleri geçirilipdir. Emma şonda-da onuň esasy durkuny üýtgeşiklik girizilipdir. Diňe onuň ýykylan-ýumrulan ýerleri rejelenipdir. Eger-de siz ýiti syn edip görseňiz, bu ýadygärligiň dört gümmezinde onkinji, on üçünji asyrlaryň arhitekturasynyň yzlaryny görersiňiz. Soňra bu gümmezlere barýan dokuz sany kiçi gümmezi bolan dälizde bolsa on altynjy, on ýedinji asyrlaryň arhitekturasynyň yzlaryny görmek bolýar. Diýmek, bu ýadygärligiň dälizler toplumy soňky döwürde gurlupdyr. Geliň, indi bolsa bu taryhy ýadygärligimiziň döreýiş taryhyna nazar aýlalyň. Halk içinde aýdylýan dürli rowaýatlara görä, Balhyň Çar welaýatynyň hökümdarynyň ýeke-täk gyzy bolup, Ibn Aly Nur ogly şol ýeke gyzyny Zem, ýagny Kerki welaýatynyň häkimine durmuşa çykarýar. Emma köp wagt geçmänkä Ibn Aly Nur oglunyň şol ýeke gyzy biwagt aradan çykýar. Bu habary eşidip biçak Gussa batan Ýybylynyň Nur ogly ýekeje gyzyny jaýlamak üçin öz ýakynlary bilen Kerkä gelýär. Gyzynyň hormatyna olunyň mazarynyň üstünde owadan gümmez galdyrmak üçin dürli ýerlerden ussalary çagyrýar. Ussalar işe girişip gümmezi galdyryp başlaýarlar welin, gümmez öz-özünden ýykylýar duruberýär. Bu ýagdaýa örän hapa bolan Ibn Alynur ogly bir gije düýş görýär. Düýşünde oňa bir ak sakgally goja ýanyna gelip gurulýan gümmeziň laýyny we suwuny taýýarlanda, oňa Mekge-Medineden getirilen suwy we gumy goşmagy maslahat berýär. Ertesi düýşündäki tabşyrygy berjaý etmek üçin ol Mekge-Medinä kerwen ýollaýar. Haçanda kerwen dolanyp gelende onuň getiren suwuna gümmeziň gurluşygy üçin suw alynýan guýa guýýar. Topragyna-da kerp çöldmek üçin taýýarlanýan palçygy goşýar. Ine şeýdip taýýarlanan palçyk bilen gümmeziň ähli ýerini galdyrýarlar welin, ol asla gyşarmandyram, ýykylmandyram. Şeýlelikde, onkinji asyrda bu ýadygärligiň ilkinji gümmezi bina bolupdyr. Haçanda Ibn Aly Nur oglunyň özi ýogalandan soňra gyzynyň ýanynda jaýlapdyrlar. Bulardan başga-da bu kömetde dörünji halyf Hezreti Alynyň neberelerinden bolan Zeýd Alynyň we Zübeýd Alynyň-da mazarlary bar. Ot şonuň üçin-de bu ýadygärlik mukaddes, keramatly ýer hasaplanýar. Bu gümmede dürli ýerlerden zyýarata gelýärler. Astana diýen sözüniň özi-de arap-pars sözi bolmak bilen mukaddes bosaga, keramatly ýer diýen manylary berýär. Bu ýadygärlik döwletimiz tarapyndan ýörite hasaba alnyp, ol döwlet tarapyndan goralýar we wagtly-wagtynda rejeleýiş-dikeldiş işleri geçirilýär. Ýerli ussalaryň kömegi bilen bu ýerde ýadygärligiň kerpiçleri ýaly dört tarapy-da ýigrimi dört santimetr, galyňlygy bäş santimetr bolan kerpiçler guýlup, soňra olar ýörite humdanlarda bişirildi we ulanyldy. Häzirki wagtda bu Astanag ýadygärligine Kerki şäherinde döredilen Kerki taryhy-medeni döwlet goraghanasy öz hasabyna almak bilen howandarlyk edýär. Halkymyzyň bäş müň ýyllyk gadymy taryhy, özboluşly däpleri, Watanymyzyň taryhy eýýamda ýeten derejesi örän baý muzeý gymmatlyklaryna öz beýanyny tapýar. Taryhy ýadygärlikler we türkmen topragynda ýüze çykarylýan gadymy tapyndylar dünýäniň taryhy-medeni mirasynyň aýrylmaz bölegine öwrülýär. Munuň özi bolsa taryhy ýadygärlikleri öwrenmek hem-de wagyz etmek işiniň has-da ösdürilmegine, geljek nesillere ýetirilmegine ýol açýar.